Kan hmuh mek pa hi James a ni a, sumdawng hlawh tling tak mai niin millionaire mi hausa a ni. Kum sawmli pakua lai ni tawh mah se nupui a la nei lo va, val lai a la kham lo a ni ber mai. Ama tawkin a let em em mai a, nula leh naupang zawk leh tituai nalh zikzek ten A mit a la la hle reng mai. Nula hrang hrang a kawp deuh chun reng mai a ni. Nikhat pawh a thawhpuite leh a thian nghakte nen chuan an thu ho va. An thianpa James a ler zia hlir mai chuan sawi vel a fiamthu thawh nan tak an hmang vel a ni. A thianpa awmimal doctor ni bawk. Dario nen chuan chhun chaw an fak dun a. Ani hian duhsak takin James hi thurawn a pe ta a ni. Hetianga reilo te te atan chuva kawppui neih reng mai hi a hriselna atan a that ber loh dan leh kawppui pakhat chauh neia chhungkawtin a hun tawh viau nia a hriat thu te chu a sawi a. A kum a naupang lutuk tawh lo bawk nen a awm viau a ni. Engtin mah a chhan hma chuan James chuan phone call a dawng ta a, a nu chungchang thu lo ni. Dario hian a nu nen chuan an inrem leh tawh niin a lo ngai mai a, mahse James chu a nu a boral thu an rawn hrilh zawk a lo ni. Rang tak maiin thlanmual lam chu a va pan ta nghal a. Hmanhmawh viau e ti lo chuan mitthi neitu chhungkaw dangte kawng zawh lai chu a va zawhpui sual pek a. Thui fe an rual a kal hnu chuan a hre chhuak a, a nu an vuina lamah chuan a va kal tha leh ta a ni. A unaupain an nu thlahna thu a lo sawi mek a, James-a chu sawi ve tura an sawm lai chuan a lo hnialfi thla hrap thung. A unaupa chuan a nu room chahbi chu James-a hnenah chuan a hlan a, a nu room-ah chuan a va lut a, an chhungkaw thlalak lui te chu a va hai chhuak vel a, tlema zawng chuan a emotional ve a ni. A nuina a rauh em em thin a radio hlui chu an play a, thu chung chuan a lampui ta vel a. Chutia a inthin vel lai tak chuan nula duhawm zet mai hi a rawn lang a, a hming Alessia a ni. A ni chu nula tawng duh lam hi a lo ni a, nursing home-a a thawh thu leh kal thei loh avanga rual ban lo te a enkawl fo thin thu te a sawi a. James pawh hi puih a ngai a nih chuan a puih theih reng thu te chu a rawn sawi ta bawrh bawrh a ni. Helaia in rawn luah thar hi a lo ni a, James-a wheelchair-a a lo thu a hmuh khan kal thei lo a ni emaw a lo ti a. Pa ler tak ang James chuan remchangah lahin a intikal thei lo der chho vel tan ta a, lem a chang chho tan dawn ta a ni. An office-ah chuan board meeting an lo nei a. An pheikhawk siam hralh a tla vak lo deuh nge ni? James chu a âng ti ti a. Member pakhat Juliet chuan a ngaihdan a rawn sawi chhuak ve a, Pheikhawk an siamte chu mitinmil thei chi hrang hrang ni se a ti a. Entirna a pek pakhat chu rualban lo ho wheelchair a thute pual bik a bun tur pheikhawk an siamte chu a rawn rawt ta a ni. James chuan engtin nge a lo ngaih? Kan customer te chu thalai, thaza leh viak tha te an ni. An dam chhunga pheikhawk pakhat chauh mamawh chera thu reng te an ni lo tih pah chuan Julia chu a hnawt chhuak ta hmak mai a. A hnuah chuan thawmhnaw hlui chu a phawrh a, a lem chan hna a chhunzawm leh dawn ta a ni. A nu la chhar thar rim tur chuan a nu in luah hlui awmna lam chu a pan leh ta vang vang a. Alessa chu a va tawng leh ta ngei a, thingpui inpuiah a sawm zui ta a ni. An titi chhohna atanga lang ta chu Nula Alessa hian inleichina nghet leh serious tak neia pasal neih vat lam ai chuan hetiang a la len hi a thlang rih zawk a nih hmel e. Ngaihzawng atan chuan pa hausa lam leh mi hrisel tha a duh thu te pawh chu James hian a zir chhuak chho ta a ni. A in la kal thei lo der ta kher kher chu a pawi thui chho dawn ta a ang hle. Chance pakhat erawh a la nei. A hausak ramang talhin a la chhai thlu thei ang em? Alessia chuan a kalsan ṭep a. A kalhma chuan James chuan ko dingin, Pheikhawk company lian tak neitu a nei thu leh dawr pawh za sawmli chuang hmun hrang hranga a nei thu te chu a hrilh a. Inlian ṭha tawk tak a nei thu te pawh chu a sawi zuk bawk. thawk tak ang maw? Alessia chuan phu tak maiin James chu chawlhni lo awm turah thingtlang lama an inah chhun chaw fak pui tur chuan a sawm ta a ni. An indet chho dawn a ni thei ngem. Chawlhnia chuan a address pek lam pan chuan James chu a va kal ta ngei a, wheelchair erawh a hman a ngai. In atanga hla deuh takah chuan a car chu a park a, a innawr phei ta beuh beuh a, a dawt sei chu a hahpui chho tan ta viau mai. Hahnep-a a innawr hnuah chuan a tawpa tawpa in chu a va thleng ta a. Alessia chhungkuate chuan an lo lawm vel a. Alessia nu leh pa, a nucha leh a pi te an lo awm a ni. An inkawm mawlh mawlh lai chuan car hi a lo tlan a. Nula hmel tha tak bawk hi a lo ni a. James-a mit chu a la leh nghal ta hle mai a ni. Nula hming hi Sarah. a ni a. Chutia a lo en reng lai chuan Sarah chu nula kal thei lo wheel chair mamawh hi a lo ni reng mai a, James chu a down ta hnawk mai. Chhe lo ti hle mah se nula ke a kal thei loh em chu a duh bik thak lo. Thil awmzia a lo lang fiah ta. Alessia khan James a sawm chhan chu amah nena indet pui atan ni lovin a unaunu nen inhmelhriat tir a duh vang zawk a lo ni. Sarah leh James te chu an inkawm fal ta ngei a, Sarah chuan sports khel mi nih dan te, vailen a tum thin dan te chu a sawi a. A lo ngaithlatu James a beng lehlamah a chuan a lut a, lehlamah a chhuak leh nghal zel. A ni hi a phur teh chiam lo a ni. Ni dangah chuan na thiante ho nen chuan an thu khawm leh a, a thil tawn chanchin te kha a hrilh ta hlawm a. Anni chuan Sarah chu a zia em tiin an zawt a. James hian a hmel chu a tha a tih thu leh rual ban loh a nih avang erawh chuan Kawppuia tan chuan a duh chiah loh thu chuan a chhang ta hlawm a ni. Alicia chu a thenawm lawk a awm James-a pi in luah khan a kal a, James-a unaupa zawk kha a lo awm a. Alicia hian a unaupa James-a harsatna tawh leh a kal theih lohna zawng zawng te pawi a tih thu te chu a sawi luam a. A una pa lah chuan James-a lem chan nun kha pakhat mah a hriatpui lo a ni. Heti chung hian thudik tak chu a sawi duh bik chuang lo va, a lo um e vel ta mai mai a ni. A nu ah chuan an nu thlanah an unau chu an inhmu a, hetah hian a unau pa hi a zilhau ta a ni. A lem chan bansan tur chuan a hrilh a. James-a lah chuan a lo ngaih pawimawh sak lo khawp mai a, i chhip a ruak a nih mai chu tih pahin a kalsan zui ta a ni. Tuk khat chu James-a office ah chuan Sarah kha a rawn kal thut mai a, wheelchair a kawl hauh loh avang khan a buai hman hle a, a dawhkanah a thu ta ringawt mai a ni, a la inthup thei rih zel e. James hian inrinni a indetpui ah a sawm a, mahse Sarah hian inrinni ah rualban lo ten tennis an khelh dawn thu a hrilh a. A sawm ta zawk a ni. Enrit nge lo nih chuan Sarah te tennis khel chu a va thlirpui ta ngei a, hmuhnawm a ti phian. An khelh zawhah chuan Sarah chuan a thiante hmuhpuiah James chu a sawm ta a. Dawhkan khat kila an thu tho hnuah chuan James-a beisei ang a ni ta lo. Zawhna hlir zawhna hlir. A chhansen loh zawhna a dawng zui a. Dawt vek a chhan ngai tam tak a awm bawk si nen, chumi zan phei chuan Mangchhia a neih phah nghe nghe a ni. Kar tharah chuan Sarah ten music concert an neih thlirin a va kal ve a, James hian electric wheelchair thar a nei ta bawk a, a tawlh per per thei tawh a ni. Sarah nen chuan zu no dawmin an indet ta a, a electric wheelchair erawh a lo la thunun thiam vak lo deuh a ni, a tum lohna lam lamah a tawlhpui ta chiam a, An dawhkan te chu a su thlu lo chauh mai. Sarah chuan a unau nu Alessia hnenah chuan a tlangval tawn thar hnua a lawmna te chu a puang vel ta a. James-a chungah hian a lawm a ni. A ni hian a tih tak tak hle laiin James erawh hi chuan nula dang a lo phur kual leh mek thung a. Nula hrik. A hnuah chuan an inah indet puiah a sawm ta a. Dawhkan an kil hnu chuan Sarah hian, Engvang a kal thei lo ta nge ni? a zawt ta thut a. James chuan, Sakawr atanga a tlak vang a nih thu in a chhang a ni. James, Dozer a, a ni chho rih ta zel zawng a ni e. Sarah hian a chanchin a sawi ve thung a, Car accident avanga kal thei lo zui ta a nih dan te chu a sawi a. Vanduai tlak leh mah se a nunna em a chan lo va, a lawmawm tho a tih thu te chu a sawi a ni. James hian an mut tih zia awm nan tiin a thil plan chu a ti ṭhan ta a. An chaw ina pindanah chuan tui rawn lutin dawhkan chap chuan a rawn chimpil ta a, an lang dun ta vel a. He zan hian hlim tak maiin hun an hmang dun a, Kohhranin a thunawn ngai hial khawpin an khawsa chho dun ta a ni. James lah chu tlangval lak nih chak reng reng a ni bawk a, Sarah mut thil lai chuan a lo selfie pui ta vel a. A tukah chuan rin lawk ang ngeiin a selfie na chu a thiante a hmuh tir zui ta reng a ni. James lal in la nul a thei em em a. Hun a lo kal chhoh zel hnuah erawh chuan thil a lo danglam chho va, James hian a khawsak dan hi nuam a ti tak tak chho viau lo. A ruak deuh tlat. A assistant pakhat kovin a hma lama nula pakhat a lo ban tak kha ko kir leh tur chuan a ti ta a. Rual hmanlote pawla pheikhawk siam a rilruk ta a ni. A tukah chuan zing a tlan a, a chawlh pah chuan Sarah chu bia in inhmuh puiah a sawm ta a, inpuana neih a duh thu te chu a hrilh ta a ni. An rin biak ang chuan James chuan Sarah chu a va tlawh ta ngei a, ani chuan violin a lo practice mek a lo ni. A rimawi tum zawng zawng te chuan inthiam lohna rilru pu sa James chu a hneh ta viau a, A ding uai a, James Dozer a nih dan te chu puan fai kel a tum ta a ni. Lehlam a rawn hawi hma chiah chuan a thu leh ta uk a, a rilru a thlak hma teh e. A hnuah chuan Sarah chuan enge inpuanna tur a neih chu a zawt ta a. James erawh chuan a sualna zawng zawng leh a dawt sawi zawng zawng te chu puan a hreh leh si a ni. A ngam leh ta ngang lo. Thu dang a sawi pui ta daih a. Sarah chuan inpuanna a nei ta thung a. Tawh sual a tawh hma a, a bialpa khan a pangngai lai kha chuan a duh viau thin thu sawiin a accident hnuah erawh a then tak hmak thu a sawi a. A taksa hliamna ai chuan kha a bialpa in a hawisanna kha na a tih zawk thu Sarah hian a sawi a ni. James chungah chuan pressure a sang ta tulh tulh mai. A insawi khaw lo chho lak lawh ta si a, a tang lak lawh ta a ni ber. Sarah chuan James a thian te nen chaw ei ho a chak thu a sawi ta a. A duang chuan James chuan a thian pahnih hi a sawm a, an kalkawngah chuan tun hma a awm ngai loh ang deuhin hmangaihna tak takah a tlu ta nia a inhriat thu te chu a sawi ta vel a. A thiante chuan, Chutih a nia hnu, nupui atan i nei duh tak tak a nih phei chuan i thil tih dan hi inpuan vek a ngai a nih chu an lo tih sak a, inpuan a tum vawi hnihna chu. Dawhkan an kil lai chuan a thianpa chuan inpuang tur chuan a ti ta sek a, James chuan a ti thei lo. I thei lo a nih chuan kan sawi vek mai nge a tih lai tak chuan James chuan sup chuan a thawmhnaw a leih huh lui ta a. Thudik puan chhuah zawng a la hlau teh e. Toilet lamah an va innawr lut leh ta rih a. A thianpa Dario chuan inpuang turin a han ti zui leh a. A hnuah pawh chuan Thudik chu a puang chhuak zui ngam leh ta lo a ni. James-a unaupa thung erawh kha chuan Sarai unaunu Alessia kha pangpar kengin a lo rilmvel mek a. A ni pek hian a unaupa sawi ngam lo chu a sawi chhuak ta vek a ni. Alice-a hnenah hian a unaupa James-a a kal thei loh dir dan zawng zawng te chu a hrilh ta hmiah Alice-a chu a sa ngei mai. A tukah chuan Alice-a chuan James chu a va hmu a, a beng ta si a ni. Ni hnih chungin i dawt sawi zawng zawng hi Sarah i hrilh vek tur a ni, tiin khauh takin thu a pe zui a. Tlai khat chu James hian party-na a pa a va hmu a. a ni pawh hi nula mi tak ler tak mai hi a lo ni bawk a pasir pasir apa hian a khawsak chhoh dan ah khan a in chhir thu te erawh a sawi luam a a fapa James a dinhmun zawng zawng a han hriat chuan thu dik tak hrilh vek mai tur chuan thu rawn a pe ta a amaherawh chu James hian Sarah hi a duh tak tak thu leh a in puang a nih chuan thinrim in a then hmak mai a hlau thung si a ni. An titi lai tak chuan thupuan an rawn nei ta a. Catholic kohhran hmun pakhatah hian damna mak tak an chan thu te chu an puang a. Taksa damna duhte chuan pan mai tur an rawn ti a ni. An pa fa lawmah a tla a. Chu hmunah chuan an kal anga James hian damna a chang ber vel dawn ta a ni. Chu ruak hmanah chu kalpui an tum ruh hle. Chutih lai chuan Sarah te unau chu an lo titi mek a. Alesa chuan James i tan mi tha tak a ni dawn lovin ka hria an ti chho ta vel a, a dawt sawi dan te erawh a hrilh mai lo. Chutih lai tak chuan James an a rawn khawl a, mak taka dam theihna hmuna kal tunpuiah chuan a lo sawm ta chiah a ni. Alesa chuan thudik chu a puang ta a, James i mi pangngai kal thei reng a nih thu te chu a sawi ta a. Beisei lawk loh deuhin Sarah chuan thil awmzia a tir atang khan a hriat vek thu chu a sawi ta mauh thung a, Wheelchair a ṭut a zei loh dan zawng zawng aṭangte khan rinhlelhna a lo nai daih tawh a lo ni. Nimahsela chuti chung chuan amah ngaihlu a ngai pawimawhtu a nei chho ta kha nuam a ti thung si a. James Dozer-a thil kalpui chho dan te chu a hre lo der chho ta vel a lo ni. Thil mak thlenna hmunah chuan an va thleng ta a. Father Walter hian mite chu a lo lawm ta hlawm a, Father chuan James a han hmuh chuan biakin chhunga a fâl a hmuh a duh thu a hrilh ta a. Father Walter chuan tlang tak maiin James a hnenah chuan a kal thei reng tih a hriat vek thu a sawi ta a, Mite hmuhah sawn kal hauh suh ang che. Mite rilruah beiseiin a dik lo rilru i siam sak palh ang e, tiin a hrilh ta khauh bawk a, a ruahmanna a hlawhchham chho leh ta. Phur lo fa hran chuan a innawr chhuah leh ta hnak hnak a, a hnuah chuan Sarah chuan kawng kan a tum a, chutih lai tak chuan hlauhawm deuh maiin motor hi chak fa hran hian a rawn tlan a. James-a'n a lo hmuh chuan a lemchanna zawng zawng thawh chhuah sanin Sarah chu a va hnuksawn ta a ni. Sarah chuan eng dang sawi lo chuan thil mak tak i chungah a thleng tak tak a nih hi a va lawmawm em a ti a, ani pawh lemchang bawk. lem chang ve ve an in dawr chho ta a ni ber mai e, James-a chu a rilru a lo danglam chho ta hle mai, man ang kha a ni ta lo, hmangaih na lipuia a tla lut a, a dawtsawi avang erawh chuan inthiam lohna in a khat thung si, a nu tlanah chuan va kalin a vawi khat nan a nu chu a hmangaih thu te chu a va sawi ta vel a ni, a dam lai zawnga ngaihsak tha duh hauh lo kha a ni si a, a office lamah chuan a ban tak nula Julia pawh kha a ko kir leh a. A ruahman a neih te chu tihhlawhthlin dan te an ngaihtuah chho ta a ni. James leh Sarah te chu rei tak chhung an inbe tawh lo va, a phone a pick up duh ngai lo a ni. James hi a lung a leng a, Sarah ti awmna khawlamah chuan a va tlan ta vang vang a. A pi kha lo awmin a hnenah chuan Sarah a hmuh duh thu te chu a va sawi ta a. A ni erawh chuan, Ka tunu Sarah te ang chu i bum mai mai lovang. Nula fing tak a ni si a, nangni ang mipa tena inzawn leh inkhawsakpui tum dan zawng zawng te hi a hrethiam vek a ni a tih lai chuan James a kap chu a tiang chuan a kawk ta va mai a ni. James erawh chuan a inchhir thu te leh Sarah hi a duh tak tak zia leh nupui atan hial pawh a duh thu te chu a sawi ve ta luam a, chuti nana chu tiin a pi chuan Sarah chanchin chu a hrilh ta a. Hmun pakhata zin thu leh bus-a a chuan thu te chu a sawi a, hmanhmawh taka a tlan chuan a um phak hman a rin thu te chu a hrilh ta a ni. A chhuah hma chuan Pi-i chuan warning khauh tak a pe thung a, Ka tunu hi i hliam nawn leh a nih ngat chuan piang sual tak taka ka siam hreh lo vang che, tiin a den chho dawn viau mai. Peter mah ni se a kungfu su dah that kha a phawrh hreh dawn hauh lo mai. Chak tak maiin a tlan ta vang vang a, bus chu a va um pha ta ngei a, a chhunga a luh chuan Sarah chu a lo awm ngei a, a ni erawh a lo inla hle a ni, a be tawng zo meuh lo, tumah khawngaih ka ngai lo ve hi lo ti deuh hmuk a, a beidawng chuan a chhuk san ta a ni. Car tam lo te a liam hnu chuan James chu a dan pangai angin zing exer a la a, chak lutuk hian a tlan vak a, a chau leh si a, chhuat a ṭhingṭhi meuhin a thaw ta hlawi hlawi a ni. Chutia a chauh hnap lai chuan beisei loh deuh a tawng ta. A ngaihzawng sarah kha a lo lang thut mai a, E khaia hi a ti zuk a, hun liam tawh hnu zawng zawngte theih ngilhin bul ṭan ṭhat leh zai rel dun an thlang ta a. Sarah chuan a wheelchair ah chuan James chu a phur ta a ni. A sin tawp berah chuan James-a kum sawmnga tlinhlawmna party an neihna kan hmu a, an hlim hlawm hle. James-a unaupa pawh khan Alessia kha a lo chhai thlu reng mai a lo ni. Hlim taka inkuahin James leh Sarah te chu an lam dun a, a tawp zui ta a ni.